Ber lwak me Acholi kaka luwo, Man latinwu Mawa Omoro ma tye labak dog i tipo me tekwaro pa kaka Acholi kaka luwo, Tin nino dwe angwen me dwe me abiro,

ci tipo cwala ni idok ki tekwaro, cit idwok acholi ki tekwaro mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye aryo. Atamo ni atamo wun acholi wutye ka moko caden ni nicakke i twenty twenty ma an acako lok ki nying tipo tipo tipo tipo onongo nying tipo ma doro Kwariwa onongo nyieng ngat ma lwongo ki doge peke. Kobedo i cawa-ni, atamo ni wun wumoko caden ni tipo ma Lubanga ocwala ni adwogwu iye-ni, dong wun wutye ka neno gin ango ma en tye ka timone? Atamo wutye ka winyo kit ma nying tipo

An pe arwatte ki latinni, me pe angeyo kit ma obedo kwede, ento atye ka winyo gin ma en tye ka wacone ki acoli ni. Tipo pa kalawinya ma yam doro dul pa ayira, kit ma en tipo-ni tye ka lok kwede. Dong acoli amito wacciwu ni, ka ma wan oo dong iye-ni, ka ma wan oo iye-ni, kadi in ice nining, Tipo tek loyo dano pien tipo oa ki bot Lubanga. Lubanga en aye ocwalo tipo, ci dong en ba acwali. Kit ma wuwinyo tipo cako katti calo mac, mac oro ni, Wun litino ma gubedo i cawa-ni, pud dok i Wutye ka mito ni wutem gin-ni? Wun wutem gin-ni. Lagamme dong, ngat acel acel a gamo kikome onyo en neno gin ango ma tipo-ni obonyutte kede bote. Dong, acoli, tipo me tekwaro-ni ya pe neko dano. Tipo me tekwaro ni ene ni, ma Lubanga oweko an dong awoto aye atyeko, atyeko dong woto weng i ker weng ma i lobo Acoli, te godi weng kany ma tipo tye iye, gin amito wecciwu ni dong an atyeko wotau, dong an adugu mere atye i bec. Atye dong adwogo i abila dong, abilana. Ka yo oganga, in binongo dong an atye ki abila dok abako doga ki i abilani, ci abila dong myero gutitta ni gin onyo watye kit man, kit man, kit man, kit man. Pien actually amito waciwu ni Lubanga pa kwariwa loko kedwa, nongo wan ocung i dye kal pa kwariwa. Eh? Lubanga pa kwariwa pe loko kedwa, nongo wan ope i abilawa. Anyuti ni ngo? Gin ma amito wacci wu en acel i kem i wot eni ma awoto aneno tipo ki wanga ni, en aye ni, wun lub pa ayera wucung i abila wu, ee, wun wucung i abila wu, oo yub ka lawinya. Kite ka lawinya myero kiyube kede. Tibu pe kiromo wilo, tibu pe wille. Man gin na myero wun wunge. Eh, tibu pe wille. Uh, wun, uh, tibu ma pud aa ki iye-ni ene-ni, uh, uh, uh, uh, palabek. Atamo ni, uh, wun lupalabek omoko ni kit ma Tipo me pala bek ojolo kede pien tipo me pala bek i kare ma kitye ka golo Rwot, Rwot apele luwala tuku. Ngat ma obedo i kin lugol Rwot apele tipo kwanyo an wa ki i pora, tipo kwanyo an wa ki i pora. An atyero lum aceto ao i pala bek cawa bor me dyewor kanya kitye ka golo lyel iye i dye lum. Wagolo lyel ki buye i kare ma wanongo lyel i kinwa i ket cingi ma lacuc i wi okoto wiya pete. Atamo ni an aketo cinga ma ka wagolo lyel ngat mo kwo otingo lyel pa pete luwalatu ma ki buye pe obedo lapalabek ento obedo mawa moro. An aye akwongo tingo lyel pa pete me kelo i dog kulu ka amiyo ki luparabek. An aye abirio ki lyel ka pete naka ki oboko lwetena, naka aketo lyel pa pete luwel atugu wa i ker parabek. Man aye kit ma tibu me parabek oye an kwede, dong an awoto wa i tibuwu weng wun luparabek. Gin ma tye en aye ni wun wuwek pokke Ngatu acel acel, acel acel, acel acel, ka peko wu tye, wun wudok i abila wune. Ento abila ore tek, abila ore tek, pien ka wun wuloko bene aloka ki, ki, ki, ki woko, kit ma dano loko ni, ah, abila niang tye kit eno, abila niang kit eno. Ngat ma tye ka lok ki en otyero lum, wun pe wuo kadi alum, kadi, kadi, kadi gin ni tye iye. Eh? Wun lwak me acoleni weng kit wa rwodi ki. Pe gin gia guo ka ma tipo abila tye iye, pien ka in io, yin Rwot me pa dwat, awocci jami adek ni. Ka wao jami-ni obitimme, wun ma wuwoto kwede-ni weng kobedo wunu ngeyo ni, Ka ngat mo ma owinyo latin mo bango lok ki nying tibu ma mawar tye ka wot iye ni ci ingeyo ni eno ni eno ni dano ma ma kitye ka tic kede onyo dano ma tye ka tamone ni gin ma mawar tye ka loko ni gwoko onyo mito yweka. Wun ma wuwoto keda wuneno ni tibu timo jami ne kene. Tibu timo jami ne kene. Dong acoli Amito goro duru ki man ni wun ma wutye ni ere ni wunge ni kobedo i cawa ni tipo wukwanyo lobo acholi wu tipo wutye ka lweny kene pe wun aye wutye ka lweny pe wun litino ma kobedo i cawa ni wun wutye i rwom madongo me i mony pe itino ma tye ki rwom madongo me i gamene Pe rwom me yabo tiwu me lar acoli, ento tibu ni wular acoli kene. Ee, tibu wular acoli kene. Dong gin ma en tibu tye ka wacciwa en aye ni, Rwodi kobedi ni, Peko madit tye bot rwodi. Ee, pien abia ma tibu ni tye iye, en aye rwodi aye loyo. Dong gin ango ma tika owe itimme? To tye i Ker. To tye i Ker. Pien Rwodi cilo madwong tye i Ker, ci tipo pe rwatte ki cilo. Man wun omyero wuwiny kit ma tipo tye ka lok kwede. Tipo tye ka waco ni to tye i Ker. To tye i kom rwodi lok eni ma naka anyang acakke wacone, ni, Wun rwodi, ka wunen, wutye ka neno mere Ker eni calo gin me biyone, calo gin me tic, ento pe kit ma tiponi mito kwede, ya wunu, wun wulok wunu tic kwede macalo bijonec. Ento kobeddi ma dong an awoto ki te tipo weng, tiponi enini, abako doga weng, tiponi tye makwo, tiponi dong kobeddi tye active. Ci Awacciwu, wucak yubbe to tika. Gin ma tye ka nyutte bot jo ma tye i dini, wun bene wutye ka neno, pi wutye ka nyuto ni ka wutye ka wurwako wiwu i kom abila madit tipo me tekwaro, wun ludini bene omyero wunge ni Peko madit oipoto i komwu, tipo pe bolo lokke. Dong an amito bako doga kit man ni, wun acoli, gin ma wan kaco wan oo iye ni, en acel i ker dong en aye ni, ka iloko lok lok ma kun nongo ijenge ki tipo, lok ma in ijenge ki tipo en aye Pe iloko lok ma tye ali, pien timoni pe mit ali. Ka itye ka lok ma ikelo lok ki mo i lobo acoli kany, lok ma in ingeyo ni lok adi lapira tye, lok ma an atye ka loko-ni i kom labak dog bot timoni. Lapiina tye i lokke. Ki dong acoli i kare-ni eni ka in ibiloko, ilwenyo ki lawoti, pe iwek ceng opoto nong lok ki dugi, pien tipo-ni kobedo tipo ager. Ee, pingo acoli wanyo ni ka idaa ki lawoti ceng pe opoto dong lok ki dugi? Pien wan obako dog kwat tipo-ni ki lamo. I ceng matuc ki ceng ma poto, lok namba angwen pe ki lok lok goppa. I kare ni enini ma kobedo ni kibu tye ka lweny kene ma bulwenyo kene ni, Acuryel pe olok lok goppa. Gin namba abic pe ikwal gin mo pa ngati mo. Kit icano dini ni en ma wutye i nying kibu ni Leg jami alega, pe ikwal gin pa ngati mo, pe idony i ot pa lawote, cilo mo ma in tipo mito peke, ka dako ma kinyomo, tipo pe ogengo mon, ee, tipo pe ogengo mon. An ma aa ki i kanica-ni, Ee, aromo bedo kobedi ni ki mon madwong ata tipo mo mugengo peke. Nyom ma wan onyomo i kanica-ni inongo ni nyom, nyom, nyom, nyom tekwaro pa muno, pe tekwaro ma tipo mito. Ento gin ma pe itim en aye dako ma kinyomo. Dako pa lawunu be kinyomo, tipo pe mito. Dong pe itim tii. Man aye cik ma an amito cikowu kwede, ma kun awocciwu ni, Acholi, tipo dong okeco, tipo tye ka lweny, ee, tipo tye ka lweny, tipo tye ka nyuto lut kot, lut kot, lut kot, lut kot tye gin acel ma tipo bitiyo kwede me lweny ene ni, Ti, tim, an amito Ka tic kur abako doga ni, Wun rudi! Wun rudi! Pe tye gin mo maber loyo kwo. Kwo pire tek. Ee, kwo pire tek. Ker-ri eni ma wun wutye ka laro-ni. Tipo dong owaco ni, En aye ayibi teko kin dano. En ayibi teko kin dano. Kite buteko ki i kinwu, wun acwali kur nenone. Wun acwali kur nenone. Man aye lok ma atamo ni an omyero akati ki woko me cuku piny macalo labak dog ma en kene. En kene. En aye ngeyo abila wunu i lweny, dong awoto atyeko lweny. Kare ma acako wot, wun wungeyo gin ango ma lweny ma obedo ki gire? Lweny eni ma latin mo orem mito cako de, oh, Rudi, ku, ku, ku. Wunen ni mawa tye ka wot eni nen calo myero ngat ooro me coko tipo lweny en ocakke col latin. An acako donyo i gilum ma awaco ka maleng ki lobo acoli. Jo mukene bene guringo gutero nyiya bot gamene ni myero cako lweny pa kony. Ee, myero cako lweny pa kony. Atamo ni oduro nene wun wuwinyo i kare ma an acako woti. Wun gamene bene wungeyo ni kin okene wun wuketo intelligent me cako mo wubedo ka lubo kora. Ento tipo waco woti! Woti! Ocito omine okodo, okodo ma onongo ene okodo. I kare ma o i tipo pa jo Lamogo, omine okodo kare ma nongo lok tye matek, lok tye matek, lok oa ki i puranga, o mito cako gin, mito cako gin bedo calo kony kony. Ci an atyeko wota dong. Pe, atyeko wota. Dong ka abibango doga. Dong in latin moni, ka in racuni ma tye ki, ki gin ma an atye ka waco ni pyem tye i kinwu, an dong alego ni ka ngat atye apyem, ngat-ti ka obin bota, wan okwanye, wacit i Ker-ri, ci dong wan olam dog. Nga ma timwu obonyutte bote. Ma ka malik pe tipo-ni tipo jamine kene, pe tipo-ni tipo jamine kene. Ka wubipyem, ka pyem tye i kinwu, atamo ni wudok kit ma kwerewa yam oyubo ki piny, pien pe kipyem i social media ki tek dog. In ma ibipyem-mi, a ibin, ni ngwet ngwet ni, 'Tin an amito apyem ki mawa. Mawa pe ki tipo. Pa kwariwa ma i abinawa ma waka pe pe tye ki tipo pa Lupalabek. Tipo pa Lupalabek pe onyute bot mawa, ci wan olamo dogwa, ci kinen gin ma an abiwaco ni gin eni oitimme. Ka dong otimme ma ma okelo peko, ento kit ma tipo me acoli obinyuto tekone eno. Atamo ni lwak me Acoli bar aye dwona ni wun ma wutye ka pyem wun litira mukene ma gubedo ni wutye ka cung i tenge tungcel ki tenge tungcel-li, akwena ni bene imakuwu, pien kii madit otimme i wi Ker ma tipo kobeddi-ni, okelo lweny madit me yubo Ker kun wok ki i to jokjok ma malo.